Cancer hi a dam thei a, kei pawh cancer vawihnih ka ni tawh a, ka sam te hi tlakawlh vek tawh a ni a, vawihnih a tlakawlh tawh a, tunah hian sam tha tak mai Pathian in doctor te kal tlangin min pe leh a, Tunah pawh lukhum te ngai tawh lovin kan sam te pawh hi a hma ai sam tha zawk te pawn a rawn chhuak leh thei a ni tih hria a, thlamuang taka kan awm a, ah ka cancer si a tih a lo indawm kun ngawih ngawih te khan ka testimony tlem te hi in lo dampui ka duh a. Tun ṭawng kan video ah chuan cancer natna ṭih bai awm takin ṭum hnih ngawt mai a lo tlak buak tawh, Pinu Pui Renthlei Ramrikawn MZU Road, Aizawl indamna a chan leh tak avanga a tidamtu Pathian chawimawina hun a hman dan leh a testimony te, tin, he hun hmanpuitu Mizoram Cancer Care Foundation Society, MCCF, hruaitute thuchangte nen i lo thlirho ang u. I kei hi cancer vawihnih ka ni tawh a, khang hi pasarihah khan cancer ka ni a, chu cancer chu sanghnih sawmhnih pahniha rawn lang leiin harsatna tam tak chumi karah chuan i tawkin hun rei tak chhung kum hnih kum thum mahniin num pawh luah thei loh angin, Khai lamah te kan kal a, mahse chumi hnuah Pathian awte hriain damna ropui tak mai Pathianin min chantir zel a, eh, vawiini hi min thlentir a, ka lawm tak zet zet a, eh, teh teh atanga kan chhut hian Pathian hian min duh ve hrim hrim a, keimah duh ve na te lamah hian chuan, Tling zo a awm lo va, amaherawh chu Pathian ka duhna te, Pathian ka ngaih ve thinna te chu Bible-ah lo inziak a, Chanchin tha Johan a ziakah khan kan hmu a, Nangnin min thlang lo, keiman ka thlang che u a ni tih kha ka thupui viau thin a ni. Chu ka thupuina chu chuan ka nun hi min vawng ve reng thin a. Theih tawp in i Pathian leh i ka theihna zawng zawng rawngbâwl tu ka lo ni ve ṭhin a, chuan keimah ka cancer-a sang hnih pasarihah khân ka nu leh ka pa, ka pa hian min boral san hma em em a, chuan Ka nu hian min dampui a, sanghnih pasarihah khan ka nu eh telin cancer kha ka tuar a. Ka nu hi mihlim thuthlung mi kan han ti a, Pathian duh tak mai a ni a. Chuan Pathian thu ah ka nu hian min kaihruai nasa em em a. Ka pa hi Kohhran upa, Presbyterian Kohhran upa a ni a. Ka nu min eh zirtir chhohna zawng sawng thlarau nun kawngah te engkim mai vawiin mi thlenga eh ka nu hi ka nu ni mah se thlarau kawnga min zirtirtu leh ka thiannu a ni a, chuan sanghnih sawm eh sanghnih pakua December ni sawm pakua ah khan Chatuanram, min pan san a, kum sawmriat pariat hnih in chuta tlang chuan khaw har leh lungleng tak hi han ka awm thin a, eh keimah keimah taksa hi a zo vek ni te hian ka hre thin a ni, mahse Pathian eng lai pawh a kan hnen a awm reng thin chuan eh min kai hruai zel in harsatna tam tak Ka nu hopa kan zar kan tawrh lai khan nasa takin ka u leh nau te, min hmangaihtu chhungkhat zawng zawng te nain an rum a, kei pawh khawvela ka hlauh ber ka tih thin. Kan zar natna kan tawk chu a hrehawm ve khawp mai a, khami hun lai khan Sawi aia ri theiin sum leh pai kan nei lo a ni in kan theih ang tawk in kan sa a, cheng sang hnih pawh awm se in sak nan kan hmang kan bel zo zel kha a ni a, chuan tum khat chu ka nu nen kan awm a, ka nu in ka chalah tuai chungin. Nubawi, nangin min liamsan chuan i u leh naute'n i hma lakna zawng zawng hi an rawn chhunzawm thei dawn si lova, keini ho hi engtin nge maw i awm loh chuan kan awm ang le, a ti a. Ka nu hi mittui pawh tla ngai lo, Pathian a lawmmi a nih avangin a chantawka lawm reng mai mi a ni a. Chutia kan sal rapthlak tak mai e, ka tuara ka nu nena kan awm a, khatia ka nu in ka hmaite chu la, ka chalte chu la a tih lai khan chak tak mai in keimah chakna thar min rawn pe a, ka nu pan chu ka vai thlah ang a, ka vai thlah a, ka thil avanga ka dam ang a, Lalpa thiltih ropui takin ka puang dawn a ni, tiin ka nu tap suh I mittui kha ti thla tawh suh, ka thi dawn lo cancer hian tiin ka au chhuak ta a, chuan eh kum sawm pasarih damin ka awm leh a, ka theihna ang tawk tawkah ka chawtui ber ni turin Pathianin a min ti dam lehna thu hi ka puang ve thin a, Mizoram Cancer Care Foundation-ah hian eh kum sawm chuang eh aw sang hnih sawm pakhat a din atang khan member niin eh kum thum sang hnih sawm pathum atang khan chuan hruaitu ni chhovin tun thleng hian Vice President angin eh ka thawhpui te duhsak nain ka la thu ve thei a, an chungah pawh ka lawm em em bawk a, chuan Kum sanghnih sawmhnih pahniha ka cancer a rawn chhuak leh a, chuta a rawn chhuak ah chuan mak pawh kan ti a, i khatiang a dam em em mai si a ka awm si kha cancer i min han mu leh a, cancer ti a puan ka ni a, i hnute pai nghal tur tih kha ka ni a, amaherawhchu i Shillong lamah te Naegrim Hospital ah kan phak tawk te ah kan tlan thla a, chuan investigation thar an la a, treatment min lak hma in i biopsy te vawihnih vawithum an lak hnu ah kan hmu te ah hian tumor leh tumor Ka zan hnuaiah nen hian an hmu ta a, chutah chuan eh zai ka lo ngai ta a. Shillongah chuan thiamna te a lo sang a, khawl te a lo tha bawk a, doctor ngil nei tak tak ten thei tawp chhuahin ka hnute chu min enkawl sak a, vawiin ni thleng hian, Hnute paih lovin pianphung pangaiin ka lo awm let thei ta te hi Pathian min hruaina hi a thuk in a ropui ka ti lutuk a, heng te hi sawi lo thei ka ni lova, chutiang chuan nasa taka ka hnute te an enkawl a, min zaitha em em a hnuhma pawh awm lovin e duhthlan tur min tih angin in thu thu a e awm turin kan rawn kal e kan tihnate chu thei tawp min chhuahsak a, chutiang chuan e dam takin ka awm hnuah keima taksa chak loh khan accident bathroom ah ka tawh leh avangin ka hnute te chu a kan tih kan tauh. Che leh a, amaherawh chu chungte pawh chu dam takin eh Pathian khawngaihna zara vawi in ni hi kan han thleng chho leh zel a, min enkawltu Doctor eh Neighreams, Oncology a Doctor zawng zawngte, Doctor Kalepa te a eh Sumita te ho, Vikasa te ho zawng zawng chungah pawh an hming hmerat lawm thusawi hi ka ba ve hrim hrim in ka hria a, min duhsak em em a, chuan khatiang khan kan awm leh a, Radia Sum te la in a nasa tak mai in i min enkawl na a, ka awka te hi ka hlawk te hem ni in a ka awm te pawh ut rem rum khawp a, I awm a nih tawh avang khan ka aw te pawh a chhuak thei lo va, mahse Pathian thil tih theihna chak tak chuan aw tha tak mai te min pe leh chho hi puan ka duh a, Pathian thil tih theihna ropui tak mai ka chan zawng zawng te hi Lalpan Mite ko khawmna tura thu min pek chu he kan sar mai ni tawh lova kan ram kan hnam damna tur chuan Krista chanchin tha puandak rulzia te ka nunah hian a kal ve nasa em em thin a. Chuvangin Lalpan Lal a aw min hriat tir chu Lalpa kan sar kan ni leh ta a, eng nge maw i lakah hian, ka lakah hian duh i nei a, i lakah hian eng hi nge maw ka ti sual le tih te pawh kha ka zawt ve thin a ni. Chuan chiang tak maiin ka thinlungah Trinity tih a rawn thleng ta a, chuvang chuan Trinity tih kha chu Pa Fapa Thlarau Thianghlim tih kha kan lo hriat ve dan a nih avang khan e Thlarau Thianghlim humhal hi kan ramah, kan hnamah hian a va lo pawimawh ta em tih kha ka nunin a keng zel ta a, chuvang vawiin niah hian a cancer vawihnih damna, cancer vawihnih ka nih tawhna ai khan Thlarau Thianghlim, Pa Fapa Thlarau Thianghlim Hi humhalh hi ka duh em em a, tin Bible kan chhiar a, tum tam tak chhiar chhuak thin mah ila, chu kan chhiar chhuah kan nun ina zuzawm theihna tur chuan i Thlarau thianghlim tanpui lo, tanpuina tel lo chuan Pathian thui hi kan lo zawm tak tak thei lo tih te hi ka nunah a kal nasa em em a, chutiang chuan theihtawpin I tan la in i Pathian a damna i ka puang ta a, chu vang chuan vawi in nia hun lawng awm tak mai kan han hmang chho zel a ni a, min hmangaih tu i hmun hrang hrang ah a an awmna Aizawl hmun hla tak. Tak aṭangin tiang hun hi min rawn hruai thleng a, he hun hi kan hmang thei a ni tih kha Vawinia hian kan sawi duh bawk a, sawi tur a tam em em a, mahse kan sawi seng lo va, Zoram tana ka sawi ve duh pakhat chu Zorama Pathian thu kan sawi zawng zawngte hi Kan nun leh Krista chanchin tha hi a inmawi lutuk loh thin avang hian eh hnam dan kan vela mite tana pawh hian entawn tlak awm hi eh kan ni lo thin hian Lalisua leh Annathawhte hi kan puang zar zo lo thin a niin a hriat a, tun kum sang hnih sawmhnih panga hian chuan e kan nun leh Krista chanchin tha hi lo mawi mawlh se la tih hi ka duh em em a, ka duh ber a, vawi nia hian khawvela ka thlan ber leh ka cancer hnu pawha ka chak ber hmang thei a, kan awm leh theite hi a ropui ka ti lutuk a, chuvang chuan Pathian khawngaihna hi sawrpuia kan hmuh theuh theihna turin Zoram mipui leh Kohhran hote, ah Kohhran lo te pawh i khang zawng zawng khan tun atanga kan sim tur theuh te, kan lak luh tur theuh te, kan hriat theuh theihna turin kan hun hman hi Pathianin malsawmsak se ka duh tak zet zeta Keimahni mi mal theuhin a Lalpa chawi mawi a, Lalpa kan fak theuh hian eh kan ram hi humhim in a lo awm mai dawn a ni. Chuvang chuan kan ram chhiatna tam tak te, kan ram rorel tu te ti dik tur pawh hian mipui pawh hian eh mawhphurhna tam tak kan nei a. Chuvang chuan Lalpa finna hi chu tawp chin nei lo. Mi lian leh mi te te, lehkha thiam leh thiam lo te karah pawh a hun takah tawng tur te, a hun takah kan thu sawi tur te kha a rawn chhuak thin a. Bible hi kan thian tha ber lo ni se la ka duh tak zet zet a. Bible ah hian chhungkaw enkawl dan te, ram enkawl dan te, hnam kan nihna humhim dan te, chhungkua ah kan fa te, I nupui pasalte ah then rualtha kan kawm dan tur kawng tin reng hi a lo awm vek a ni tih kan hriat a, he Bible hi kan hriat ka duh tak zet zet a ni. Kei i ramri kawna kan awm hi Sangkhat zakua sawmkua pariat ah in hi kan sa a, chuta kan Bible chang kan chhungkaw ho kan innghahna chu Joshua bungkhat, Changriat hi a ni a, kan chhiar nghe nghe ang e. He danbu hian i ka thu chhuahsan hlek suh se. Chu mi thuziak zawng zawng chu i zawm tlat thei nan chhun leh zan i ngaihtuah zawk tur a ni. Tichuan, i kawngte chu i lo ti tluang zel ang a, i lo hmui ngil zel dawn nia. Thu ka pe che a ni lawmi? Chak ta ve huai takin awm rawh. Hlau suh la zam hek suh. Lalpa i Pathian chu I kalna pianga i hnenah awm zel dawn alawm, tiin a sawi a. Tih hi Lalpan i he in kan din dawn a, a ban khur kan laih lai khan Lalpa enge kan innghahna thupui tur? tiah i Bible thunungah hian ka phek phawk ang a, i chumi ah chuan Ka tlangvawn tur leh kan innghahna thupui tur min pe rawh, tiin kum tin hian ka dil thin a. He sangkhat zakua sawmkua pariatah hian he Bible chang Joshua hnena Pathianin thu a sawi kha ka hnenah pawh a lo sawi ta a, chu chuan chakna thar min siam a, tiin kan kal zel a, in leh lo la nei lo te kan ni a, ka lawm em em thin a. Chawl chungin ka thawk a, thawk chungin ka chawl thin a ni. Chutiang chuan Pathian min hruaina hi a tam em em a. Sanghnih pahniah phei chuan Lalpa hian van atangin mal min rawn sawm a, vawkchaw ka chan a, Hah takin hna ka tawk thin a ni. Chuan ka duh taka ka siam mihringte u, ka chawlhna tlak ni tur in lo inbuatsaih rawh u. Leilung malsawmna chu in tan dahin a awm e. Ka khua ah hara ka lung a leng ve a rawn ti nih chu kan hawi chho a, vanah khian Banpharil Lal Isua hian mal mi lo sawm a nih chu A ropui ka ti lutuk a, ka sawi seng lo ang, tun hunah pawh hian. Chuta tang chuan khawvel hi ka rap bet ve hret hret a, hringnun nuam takin ka hmang a, natna ten min ti buai pha tawh lo ka tih khan chuan keimah awm ve reng natna te pawn min rawn hual hmel mah se hmelma pa Satan Joppa ti duh dah tura Pathian in thu a pek che kha a thu pe tu te kha ka ta leh in neih na puan sin tawh kan ni a, nang a ti zam chi ka ni lo, he cancer hian ka nun na hi la dawn lo tih ka hriat tir a che, ka kawt chhung atang hian chhuak rawh tih ten Setana hi Ka fight ve thin a ni. Kan inhnek thin a ni. Chu vangin Zoram tan ka chah leh duh chu kan natna reng reng te hi kan duat lutuk a. Kan natna hi kan humhim tlat a. Kan tilo tur kan ti nasa em em a. Chu chuan kan taksa. Pathian in hi a ti bawlhhlawh a, Pathian in hi a ti mawi zo tawh lo va, kan taksa hi tun hun hman hungah hian he taksa ngeiah hian Pathian in intlawimawih a duh tawh a ni tih hi Zoram tan ka chah duh a, chu chu hei lei chu lei a, vaivut chu vaivut a tiin kan inthlemuan tur a ni lo. Kan hringnun hi engtik ni ai maw chuan lo chuai mahsela chuai thei tawh lo nun, Krista nun, Keimahni'n kan tlawmpui tlat chuan he kan hring ngunah hian mite mithmuhin kan taksa hi chawimawiin a awm tel bawk dawn a ni tih hi kan hriat ka duh tak zet zet a ni. Chuvangin kan ram hi i din thar leh ang u, kan ram hi a chhe tawh, kan keini ho hi kan ngawih reng a, khawvar kan nghah mai chuan lalchhungte kan hrilh hi a hun tawh tak zet a ni. Pathianin a thu tlem te kan sawi te kha kim lo takin ka sawi. Keimah a thu awm leh Pathian hnena kan inkawmna pawh a tam lutuk a, ka sawi seng dawn chuang lo va, khang kha tawi te in kan ti lang duh a. Natna, kan sar tuartu te zawng zawng tana kan chah ve duh chu kan sar hi a dam thei a. Kei pawh kan sarvawi hnih ka ni tawh a, ka sam te hi tlakawlh vek tawh a ni a, vawi hnih a tlakawlh tawh a, tunah hian sam tha tak mai Pathian in Doctor te kaltlangin min pe leh a, tunah pawh lukhum te Ngai tawh lovin kan sam te pawh hi a hma ai sam tha zawk te pawn a rawn chhuak leh thei a ni tih hria a, thlamuang taka kan awm a, ah ka cancer si a tih a lo indawm kun ngawih ngawih te khan ka testimony tlem te hi in lo dampui ka duh a, chu damna tuan tling nei tur chuan Bible-ah hian ah mite kan vaw pan reng thei love, mite Eii hnenah damna chang tura kan kal kan kal reng thei lo ve. Bible-ah hian i mang an a hnenah thlen la, an in a lo tlanpui zel dawn che a, chuvang chuan darkar sawmdam tur an ti. Brian Wills-a te nupa pawh vaini thlengin thuril thuhriltu ropui an ni ni, an la ni a nih tih kha kan hriat a, kan theihtawpa i Bible nena kan natna hi Ek, a vuak na vual te tih dam kan nih na hi kan tui pui a, keimah nina kan nun a hman kan tum chuan chu kan sar na nat na chu hneh in a awm dawn a ni tih kha ka kan sar pui te hnenah pawh hian ka chah duh ngawih ngawih cheuh a ni. Chuvangin kan sar ri hian kan nun hi luah lan duh se kan kawchhungah hian tui hna Kei khawvel tawp thleng pawhin in hnenah ka awm reng ang titu Pathian, khawvel lei leh van siamtu neitute hian kan sarhi hlau tawh lo vang u, kan cho lam thluin kan sawi lo va, amah erawh chu kan sarhin a kan nun a vuak chauh lutukna avanga Setana kut thak hnawih nana kan thi zawih zawih mai te hi Lalpa lam liansialtua tan tum tlatin he cancer hi Lalpa chawimawi nan i hmang ang u, chanchin tha mathai zia kan he nai hi thihna tur a ni lova, Pathian mawina tur a ni zawk e, a tih Bible changte kha i inngah nan i hmang thap ang u tih kha cancer bik tan kan sawi leh duh bawk a nih chu. Hei tunah hian MCCF Mizoram Cancer Care Foundation hruaitu te kan hmu fuh hlauh mai a, khawngaih in ka pi in hming te leh in address te han sawi hmasa ula tichuan MCCF kalphung leh tun huna in chet vel dan hi tawi takin min han hrilh thei em? ahh general secretary mizoram cancer care foundation ahh headquar general headquarters a mi kan ni a ih ka bula mi hi pi hrang chung nung i a ni a ih kan financial secretary a ni bawk a ni chuan mizoram cancer care foundation hian a thil tum chu cancer la vei lo te leh a vei lo te tan awareness pek leh a vei mek te tana kan theh ang tawk a ih ṭanpuina pek te kha a ni a ihh-- Tin khawvel ram hrang hranga cancer te tana thawn zawktute nena thawh ho te pawh kha a tel bawk a ni. Tunah hianin cancer te run Zewabawk cancer hospital bulah chuan cancer te run din a ni a, hei hi cancer Mizoram cancer care foundation hi cancer vei tawh te, dam leh tawh te, mi thahnem ngaiten kum sang hnih sawm pakhat. march thla a din kha an din kha a ni a tunah hianin ih member te hi cancer vei mek bak eh vei tawh te bakah a vei mek te leh a vei lo te ih an chhungte ih cancer avanga lo boral tawh te pawh khan member ah an rawn ni thei vek a cancer te tana kan luan chhuah theihna leh kan tanpui theihna-- Tisa leh thlarau atanpui theihna atana hma kha kan lak ber chu a ni a. Tichuan tunah hianin cancer te runa sawn khum cancer in enkawl mek te tana ih an in check up emaw chemo an la emaw radiation an la emaw khatiang atana ih khawla zawk atanga lo kal te leh khaw chhung te pawh harsatna hei vaivah harsa te tan khanin khum riahna tur kan nei a tichuan enkawl tu pakhat-- ihh office assistant kha kan nei bawk a chuan damlo hi tunah hian mi sawmhnih vel awm kim ta se chu sawmhnih vel awm thei tura buatsaih a ni a tah chuanin imm mi thahnem ngai mite hian in tanpuina tam tak te kohhran te pawl ang te ihh pava lai pawl emaw kohhran pawl te leh mimal te pawh hian chumi saw min rawn tanpui thin a an min tanpui thin tute chungah pawh-- ah tun hunah hian lawmthu kan sawina hnipa bawk sela ih mi ten chhaw chhaw kan hmang tangkaia kan survey leh harsa mi harsa a chang phei chuanin riahna pawh riah man pawh la pe hlei theilo te an awm ve bawk a ni tin kan khum man hi ih mi pakhata kum khata sawm nga tih chin kha tuna cheng sawm za ah kan san a chu chu pahnih a nawm pawn za a ni ta ang anih chu tichuan rawng inbawl theihna te engkim a awm bawk a. Hei tuna Pathian chawimawitu te pi nupui te chhungkua hi ih mi tangkai tak an ni a, pi nupui hi tunah hian kan senior vice ah kan vice president MCCF a kan vice president ni mek a ni bawk a ni tih kha kan sawi tel bawk ang e. A nih leh, hei Mizoram ah hian kan population nena han khaikhin hian cancer vei hi kan tam khawp mai a, hei hi-- Enge a chhan ni awm a insawi sawi ho nate in nei fo tawh thinin ka ring a, tin kan survey tam ber zawkah hian MCCF ah hian an rawn in engtin nge ni an rawn tel na hi an nei em nge a then a zar chauh tunah hian awm mek hetah hianin ih ni e a hre lo te pawh kha an lo awm ve a tin-- ih a tam a duh hi chu an rawn leh thenkhat hi chuan a pawla member han nih hreh tlat deuh thin a awm bawk a tin tunah hianin district hrang hrangah hianin ihh district headquarter Lungleia te Champhai Kolasib leh ih Khawzawlah te ih kha kha ih an awm ve bawk a tikhan kan kal khawm a a thei ang angin ih kan nia ami zawng zawng hi chu a nih theih loh a tam tak hi helaia-- A kan awm dan lo hre lo te pawh kha an ni ve thei bawk a maw kha a hriat hi chuan a duh chuan a rawn ni thei tu pawh hi member ah an ni thei cancer te tana luang chhuak duh te mi te tana malsawm na nih na hmanruaa a inhmang duh zawng zawng kha kan eh M C C F member ah hianin ih an ni thei a. kan survey kan tam na chhan hi chu a in ang lo kan sir hi a mak khawp a ih nih a zuk leh hmuam ti nasa te ah hi chuan a tam em em a chuti rual in a ti miah a lo te pawh kha ih zuk leh hmuam ti reng reng lo in vawng thianghlim em em pawh kha kan sir kha a lo nih ve thei tho a ni e fimkhur tluk chu a awm lo a ih a chhan bul hi a hriat theih lo in thlah chuan thil angah pawh hian in nih theih na tam tak chance hi a lo awm ve tho mai a hei hi-- Mizoramah hi chuan zuk leh hmuam thil avang hi chuan a tam chu a tam deuh chu a ni Mizorama culture kan tam na hi chu a kawng leh lamah chuan kuhva sahdah tih te hei zu te a dik a dik a dik chuan in ih hetianga insum loh hi chuan ih culture hi chu-- ih eng nge an nei deuh bik chuan a lang khawp mai a a tilo tawp deuh an awm laiin a ti hi ruih theih eh eng nge nei zuk leh hmuam leh ilo ilo in a kan insum loh avang hianin zu te aw eng nge aw hetiang ang te a nih leh thil pakhat leh chiah Mizorama in cancer in enkawl na hi a tha tawk ve tawh viau in in hria em? Aww a that tawk ve tawh khawp mai tunah chuan engkim hi ih kan enge helai cancer hospital ah pawh chuanin inhemna te pawh a tha ber ber chi kan ni a a vei erawh chu kan la lei tlem a kan indaih lo va chu chuanin mi tam tak hi inhen ngai retiasawm tih ngai kha. nghah reng te lo ngai ta a, tun aia tam te saw awm thei se chuanin nuih duh thusam chu a ni. Tunah saw chuanin a tlem a, inhem tur te, khemawhfai tur te pawh inngah a ngai deuh ang hle a ni. Chuvang chuan a hawn hma te hian hei a hian zirin khawl te an nei cham ila. thil pakhat ka lo sawi lak lak aw i chehbelh lawk ange i englo mizo te hi kan nat eng emaw ngaihthat lohna kan nei a a nat tawp ah emaw beidawn tawp ang ah emaw. ih eng nge a lo nih fe tawh ang ah te kan in en kan treatment te turin kan kal doctor te kan pan ta chauh ta a hei hian a lo pawi thui thin a cancer hi tih dang thei a ni a ih eng nge ni a tir te a mi te chu tih dam awl tak te an ni a kham ah khan in ih keimah ni mipui te pawh hian in ih in ngaihven ila cancer ih a ni vek nge vek kher lo ang amaherawhchu in checkup te hi peih ila hei hi a pawimawh khawp mai a. bawk han neih emaw te pawhin bawk zawng zawng hi cancer tih nan nilo a amah erawh chu khang kha check zel kha ih in entir vat zel kha ih a tha a nat loh vang khan cancer ih eng nge a nilo a nilo a cancer pawh lo ni palh thei a ni tho tho kha vang khanin hriat chhuah hma piang kha thil tha a ni a damna pawh ih a awlh a ni cancer hi tih dam thei a ni tih kha. tih hriat reng a tha a in entir hi hreh loh tawp tur a ni. Keini hi chhungkhat kan ni a eng nge vawma remrawma chhunga tih te hi unau an ni a unau pathum te zinga ih keini hi vawma thla te vawma tu te kan ni a an ni hi chhunga tute an ni ve thung a chuvan chuan group khatah kan awm a. Pu Tluangtea hian Pathian chawimawina an siam dawn a ni tih kha group ah a rawn dah a tichuan a thei theih kan rawn tel ve a hei kan pa hi nizan lamah i zuk tel ang hmiang ka ti a i ni e zuk tel ang hmiang tiin hun a lo nei hlauh a chuan kan lo tel ve thei ta a nih hi. Vawiin chu kan nu hi ka sawm thin a thil tihnaah hian. a hman lo remchang thei viau a, min sawm a vawiin chu aah kei chu ka sawmna che i kal vak ngai lo, i sawmnaah chuan ka kal nalh dawn ka ti ka rawn kal a ni hi hei.